right khezwo ndi nga dovha nda ri mini ande mugivhelo kwa vhuḓi nga maanḓa ri khou vha ṱanganedza vha kha ḓovha vho thetshelesa ntumbu mafura online radio ri tshi khou mamula ndi khou ṱora zwi pfa na vhone vhaṋe zwo ri ye ri khou gambula tiri a vhaṅwe vha tshi sema vha ri ntumbu wei ri khou ḓiphina nga maanḓa ngo thetshelesa ntumbu mafura tsi ri khou suva ande ambo ri arali vha tshi to zwi vhona zwo ri tshifhaṱuwo tshavho tshi nga gumbu kumbu ḽa mafhi kha vha ri yo wii khou ambela u suva na ini ande ambo ri ndi ri mini O tou zwi pfa zwo ndi mugivhela was a weekend. Ndo ri ndi tshi khou zwi sedza zwa mulovha na mmba mulovha i nda zwi vhona zwo ri vhathu vho no tou fana na ngo wa mpengo ndi vhathu vhane u tou amba ngo zwo ri ah, ndi vhathu vhane u nga sokou tou mangala wo sokou tou ri ndawe ndi khou humbela u atsha ndo vha ri ndi tshi khou vhudzisa

khada o to bebwa o to tisani nzantsi na khavhali wanga maanḓa thiri kha vhari ndi vha sumbedza zwo ri na musi ndi mugivhela thina na mini ri to ravha ri kho to ḓiphina ri khou dzhaiva ri khou ita mini ri khou vhuya vha to zwi pfa na vhone vhaṋa zwo ri yea he ntumbuyo ri khou ḓiphina ri khou suvha nga u to ralo thiri ri kha vhari ndi mbo ḓi ri

whatsapp kana ei ndira ndi kha dovha nda ri mini youtube vha to amba na nṋe vha ri ntumbu ri khou suma na inwi ṋamusi ri thoma nga u lumelisa ngauri ndi kale ndi khou vha guma ri tshifhaṱuwo tshavho tshi tshi tonga mbaḓo wa wana muthu wone tshifhaṱuwo tsho tshi nga thavhula kha ri si uvhe thirwi ri tshi vhuya luimbo ri ambesi nga weekend ndi mafhungo to lumelisa na vhe ri ntumbu ri khou suma nai a ri livho nga maḓa vha no khou ri ntumbu we vho ri lambedzaho thirwi

a ndi ri mini a ri gai fhano ri tshi vhuya ri khou dzhia ṱhingo dza vhone vha ri vhudza vha ri ntumbuwe ri khou nyanga u suva mamusi tsirwi a ḓo tou pfa a ḽi rwa nga maanḓa lingondo ko rwa tshibaisigira mbuso yanga ndi uri vha nga rwa tshibaisigira vho rwa nga wedzhena vhone vho rwa nga mugo vha khou ri ntumbu ndi khou tea tshibaisigira

mutse a re sube ola anda vhurri vha tshi khou dzhaiva vha tshi khou tou fara muthu wavho vha ri kha ri sube dali anda vhurri vha guma lini tou haga mufunwa wavho kha vha soko ri i love

rikhaṱa vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa kha vha ḓo pfa mafhungo a ḓifha okheya mm. ya hoyu ndi muḓifha une u na mbita zwavhuḓi nga maanḓa a mb baking a ri ita mini khekhe mabesikisi mafing na zwikonzi fat kuku vhone vha tshi nyago itelwa zwoṱhe kana khekhe ndi ya birthday baby shower na zwiṅwe zwinzhi kha vha kwame mb baking nga u ralo ri khou vha itela hezwi u fana na khekhe biscuit muffin scones fat kuku na zwiṅwe zwinzhi vha tshi ri ṱoḓa vha khou founela kha 071 33 47175 vha tshi ri ṱoḓa vha ri vha vha founela kha 071 33 471 175 ndi mini mak and baking ndi henefho ne vha ḓovha vha tshi khou vha itela zwone na musi ndi khou vha thoma nga dzi ndumelisa vhaamba vha ri ntumbu e ri khou suva thiruni na musi ndi mugivhela thiruni a u nona zwiṅwe ndi khou suva na vona Sa zwo ri mudzimu vha vha khou sika mini u tshi wana uri muthu tshifhaṱuwo tshawe tshi tshi nga tshikoropo wa wana muthu wane khofheni hafha khezwi mapundu ndi mapundu kana ndi mini u vha u khou ta endra ndi madekwana sa ngwangwa zwo ri khasho na kha youtube vha i wana vha subscribe o pfa a ri uṅwe fhedzi

ramabemuda ndi vhaone vhathu no vha to vhonisiwa na zwo ri ya ho munna o rwiwa nga bemuda vhathetshelesi vha ri tshi mu amba ri ri upfi ramabe a tshi khou tshena nga nefhaḽa muleḓane bambilosi a tshi to ri ndi a ri ndi a khona a to zwi vhona zwo ri hafhano ndi khou ḓo to vhoniwa ramabemuda tsaka vha ri mini we orwa ndi ramabemuda a u zwiva zwo ri thale na katara dzo muhadzinga ri ko suva ndi mugivhela ntanjena a ri a dzhia ṱhingo dzavho wei vha thetshelesi kha ri ḓo amba 072 90 19 831 kha vha ri foinele vha ambe na riṋe ri tea dzindumeliso ṋamusi thi ri ri khou suva na vhone vha ri vhudza vha ri ntumbu e ri khou nyanga u suva ṋamusi ndi mugivhela thi ri kha vha ri foinele ndi 072

Enter. Vamunyani muteteresi. Nda muteteresi vamunyani. Nda ndumbu. Nda nzuna. Urini? Ah, ri khou suvha na vhone thirwi. Ah, ndi lusani nṋe tshandamu u bva fa tshandamu. Kha zwi ḽa Zimbabwe. Ehe, kha ri ndi lumelise makhulu wanga vho Christina nṋe tshandamu. Nda. na miyanga ndi vho rose tshilidzine tshandama ndzandu na na murathu wanga ndi tendani mambeu khezwi ḽa zimbabwe kha ri ndi fhedzisela ya muṅwe muṱhanga no pfhi ntshumiseni dongido hafho ndi muneiba wanga nda nda ndo tshandama zimbabwe khezwo nda mudetsheleseni matakwana vha kha tomu mapfura enda afhanoni ndi fagi ḽa- ḽi re na ma- ḽi re na masisi nda

ndau ya nduna ndumbu ri ri- ri khou suwa na ini hoṱhe hoṱhe hune ra vha hone ri khou tikedza nga maanḓa mbekanyamushumo kana radio inoni yashu ri khou livha nga maanḓa ri khou livha nga maanḓa khonani ya nṋe a ri ndi vha fare vhavhili vhararu ntumbu that's right ndi ḓo thoma nga vho machete ndi ndi- ndi- ndi- ndi- ndi- ndi minidzhere wanga ndi shuma navho hanefha bogomo that's

ndaa kha ri ambe mungana wanga ri khou suva ri gai na nnyi yone vha khou lumelisa nnyi ri ndi yone wei vha khou ambela tshikumbuni tsha sekwa afha ri a pfuka ndaa wei henda henda ah, hu na muthu afho hu na muthu afho kha vha ḓo khokhonya khokho khokho huna muthu khokhokhokho nzanzuna right khezwo kha vha fare ri ḓo pfa ndumeliso dzi ri Eh, nṋe ndi khou nyago tou fara eh, vho fhumulani mangena nga ngei tsanini ndi nyago u fara na vho lavhelesani pitori angei na vhathu vhoṱhe angei blokji vhathu kana vhanga vho figo vho pangopangona vho basa ntumbu ḓo no vhudza ni ri muleḓane gai

namusi a ri ambesi namusi ri khou to rwa matombo fhedzi ndi mugivhela thiri vhathu vhashu vhatombo ri antumboi ri khou mamarweja nga nḓila ya khamadza ho thiri kha vha ri doni demo thetshelesi a ti nami ndi khou ita suvingi namusi ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vhoṱhe vha zwifhaṱo zwo no nga foromo kha vhoḓe zwo ri u to amba ngo nda vha vhona ndi vha ndo humbula u fhaṱa ndo humbula u ita uri ḓo tou pfa ri a vha livhuwa nda muthetshelesi henda ndrawe hu na muthu hu na awe nza uri ni mtumbu ndi khou livha nga maanḓa ndi yone ri khou suvha na ene ṅwana wa miyanga hi a ri suve mtumbu ahuna hwana na musi ḓo vha ri khou tou mbombonya nga nḓila khamba dzawo tsirwi ya mtumbu ni khombo wa fara that's right

Alright. a ri suvhe ṅwana miyanga that's right nda afho muthetshelesi okay ya a kore mini okay nda muthetshelesi madekwana na ntumbu afho ndi khou amba na nnyi zwa zwino a gai khadzi ya tshitu ya tshiṱitshi ntumbu thendo nṋe malume bva mukoma sina nnḓu ndza ndi khou ya nga lumelisa ntumbu

tata tumbu alright kaso ri khou livhuwa nga maanḓa vhathu vha no khou ri antombuwe ri khou ḓiphinesa ṋamusi nga mutshivhela wavhuḓi mutshivhela une wa vha wa manakanaka nga u tou rali kha vha ri thome ri ye luimboni ri tshi vhuya vhathetshelesi vhathu ri ḓo vha ri tshi khou suba na vhone nda vha zwi ḓivha na vhone vhaṋa zwori musi ri tshi ri khou suba ri khou suba nga u tou ralo ri tshi vhuya ri ḓo vha ri tshi khou amba zwinzhi thiri hune vhone vha tou amba vha ri antombuwe

tshikolo tshi khou vula kana vhana vha khou ya zwikoloni mbuso yanga ndi uri vhabiki aile kha vhaḽa vhabiki thi khou huma ndi zwavhuḓi nga maanḓa rra tshi nga ḓiwana uri vha khou thetshelesa ntombo mapfura vhanefho ne vha vha hone thirwei ri kha ḓi vha roṱhe zwavhuḓi nga maanḓa a thina na mini tshe ra fara tshone ndi to ri tshi khou suvha kha ri suvhe zwavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa nga maanḓa na musi ro vha ro dalela hafha ḽone vhidzo pfhi maungani ah, ndi ma okay ndi maungani lodge zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa mbuso yanga kheyi vhathetshelesi vhashu ndi ḓo vha ndi khou vha fha tshifhinga tshine vha ḓo vha vha tshi khou ambara ntumbu mapfura vhuse yanga ndi uri na ndi vhathu vhashu kha ri ḓo tou thusana we arali vha tshi khou ri ntumbu we ri khou suva roṱhe

Ndi a murara vha tshi kona u mu vhona muthu khoyu. Ah, ndi runa vhathu vha zwifhaṱo zwo no tonga ngade ya phiriphiri vha nga musedzana hone mbuso ya nga kheyi vhathu vhashu ri khou ambela uri vha dzhene namusi ah, namusi ndi vho vha vulela dzi line Ah, ndo vha vulela dzi line kha vhaṱo namusi ri ḓo vha na mueni thi roi ri na mueni muḓivhalea ana hanefha ro sikana ḓo vha ri naye afho nda vha ḓo dovha vha dzhena vha amba naye ri khou ita suvheleli in the suvheleli nga ofe suvha e vhathu vhashu ndi kale to guma mba tshikhuwa yi avhala vhona khori ntumbu we ro funzea nga maanḓa vhona khori ntumbu tshikhuwa ri ḓo ni thusa nga tsho ṋamusi vhone vha sokou tou dzhena fhedzi vha ri ntumbu we phindulo kheyi ri khou ḓi tomba vho ri ṅwana khou yi khou vhuya a tshi khuwani a wana muthu a khou lisa kholomo a zwi tama ri yo vhuyi ndi a i funa kholomo a vha vhudzisa vhone ri ma daddy brother uncle who is this vha khou mu vhona muthu u khou lisa kholomo u pfhi mini khoyo u khou vhudzisa ṅwana vhone kha vha mu fhindule nga tshivenḓa ri tshi khou ita maṋaṋedzi vhaḽa vho itaho zwa tshikolo thi ri vho itaho maṋaṋedzi u fhirisa ntumbu kha vha ḓo pfha hu na muthu ḓithu ndi muthu ndi tshithu muthu ḓithu ḽi mu ḽa ṅwana khou vhudzisa a ri malume kana a koko vhudzisa vho nga nga nga tshivenḓa tsho ṱambaho a siri a ke tsibi ri ke nge muthu oyu a ke tsibi ri ke nge muthu oyu vha tshi khou vhudzisa nga mamamedzi na mamini athina na mini vhone kha vha mphindule ṅwana u khou vhona muthu ono khou lisa kholomo nṋe ndi zwi ḓivha nga tshikopfi shepherd zwino vha ri vhudze namusi ndi tshifhinga tshavho ri khou suvha vha to mbudza vha ri ntumbuwei muthu o lisa kholomo ri mu vhidza nga ili nḓila nṋe ndi ri upfhi shepherd vhaṅwe vha ri ndi mulisa kholomo zwi zwino mbudziso yanga kheyi hu na zwine tumbuwa zwi ḓivhi kha ri to thusana vhana vha miyanga na ndi tshi kandeledzi tshi pfi mini nga tshikhuwa ri khou nyaga u suva hanefho tshi kandeledzi tshi pfi mini nga Tshikhuwa kana hone tsha nhii ndi mini nga Tshikhuwa? Mbudziso ndi nthihi, ndi mbilu. Tshikandeledzi nga Tshikhuwa tshi pfi mini? Tsha nhii ndi mini? Mafhi ntumbu wee, ni khou tou ṱuwa na ya muleḓane. Kha nṋe ndi khou dzhena hanefhaḽa vhatukanani, ndi khou yo vhona mane wanga mara ndi tshi ri. nda fhedza ndo dzhena manieni nga tshikhuwa vha ri mini nga tshikhuwa arali vha na go pfhi signal it's not found signal is not found vhala vha ri na navigator vha ri ntombo ri tshi khou suva ri tshi khou ṱuwa ri kwa hone nda ri wa nga tsha hinga tshikhuwa kha vha ndi to zwi amba i'm going to see my my little mama sister but i lost ndi khou ya nga vho tholafo vhone ndo nga tshivenḓa ndi khou ndo rwiwa nga nga tsha hii ndi khou vhona mane wanga tsha hii ndi mini nga tshi nga tshikhuwa tshikandeledzi ndi mini nga tshikhuwa kha ri suvhe hanefho nda ri tshi vhe ri ḓo vha ri khou dzhia ṱhingo dza vhone vha ri vhudza vha ri ntumbuwe hoi ndi a ni vhudza hei hafha ri khou ḓo ni vhudza zwo ri um ndi mini hezwo zwithu nga nga tshikhuwa ah, ndi amba uri vha ṱoro zwipfa vho ntumbuwa vha fhufhiwa

Ah, ri khou amba uri vhathu vhashu kha vha ri vhudza zwo ri eh, mbuso i khou ri mini kha ri thome ri tie muya wanga u ya fuma u tie muya wanga muya wanga a ri khou vhuya ri na mueni ana khou ri ntumbuhe a tshiṱitshi ndi khou tshi manḓafhadza tsi rwi na vhone u sala vhone ri tshi vhuya mbudziso kheyo dzhanhi

ri khou ri tshi khou ḓiphina zwi tshi khou pfala so ndi weekend a thi tsha ambesa ṋamusi mafhungo anga ndi suvha na vhona vha ri ntumbu ro itani ndi tshimbula mulomo na mba mulomo rikerekeni

ri tshi khou vha vhudzisa nga afrikaans kha vhu ḓo tou pfha ri khou vhudza uri na tshikandele dzi nga tshikhuwa tshipfi mini ri khou vha vhudzisa nga afrikaans and ndi uri vhone vha tsokoto uri nitumbuwe nga afrikaans ya tshikandeledzi vat as clock batu ndi nga afrikaans vat as clock badu ndi tshikandeledzi nga tshikhuwa vat as clock badu vha nga ri ḓi rumela na milaedza afho na kha dzi facebook vha ri ntumbu u khou ri nyithuso nga afrika ntsi a na musi ndi mugivhela we a ri khou suva vat as clock badu tshikandeledzi tshi pfi mini ka tshikhuwa vhathu vha tshi kha ri ambe kha ri ḓo kwasha dziṱhoho dzashu afha ri ḓo pfa ende mugivhari ri tshi vhuya fha ndi khou dovha nda mbombonya suvha na ne vhaḽa vho no khou ri ntumbuwe hayi ni ri itela zwithu we hayi ḓisani sofa vhathu ndo ambela tshidulo khe sofa kha ḽiḓi vho no khou ri ntumbuwe ha fhe to dzula nga engele vho no vhuya vho dzhena thekhisini vha dzula thekhisini hu na vhathu vhane vho fhiwa kha mivhili vha ri vha tshi dzula thekhisini vha wana heyu o dzulaho hafha ya a o ṋewa kha muvhili ndi bumbulo ḽa vhukuma eh, vha to zwi vhona uri ya helinoni ndi ndunduma vha wane vhathu vho no pfhi vho ndunduma ndundu

ri khou amba uri ndi tshaisa hai ndi khou ṱuwa avhathetshelezi vhathu kha vha ri vhudze ri ṱuwe advert dziṅwe na dziṅwe afho dzo dzo vhewa Ah, ndi ṱuwena Ah, na mwene wa swareya ntombo hayi Ah, no this is too much Ka- ndi kwamba uri vha- vha- vha na mashaka avho vha khou tshimbila nga golo ya private hoyu ha mashaka vho mavhili u- u na ndunduma ndi vho ndrundu avha Mm.

ndi kho to amba uri vhatetshelesi watsho kha vha ḓa no founa vha to amba na nṋe vha mbudza vha ri antumbu ei hai ngoho zwa vhukuma ri khou mamareja ri khou suva hei nei hei call vha afho muthetshelesi kha vha fone kha 072 90 19831 vha ri vhudza vha ri ntumbu we tshikandeledzi kana tsha hi nga afrikaans zwi pfi hezwi hei nda ri tsha ḓivha a ri tsha ḓivha vhathetshelesi vha kani nda a vhona kani kha vha ḓo ri foinela tshikandeledzi tshi pfi mini nga tshikhuwa kana tsha hi

tenda ndi na vhudetshelesi vha muyani ee ndi khou nyanga u ṱalutshedza tshika- tshikandeledzi uri tshi ri mini yo tshikandeledzi ndi mini A- a- nga afrikansi nga afrikansi afrikansi na tshivenḓa zwi a fana kha vha ḓa u ḓa natsho ee Tshikanda ndi dziere. Tshikanda ndi dziere. Tata. Ai. Dra dra. Eh, ntumbu. Ei, vhathetshelesi vhashu vha ḓo ri farela nga- eh, muthetshelesi eh, kha vha ntheo ndi ḽi fare ndi ḓo ndi ḓo ndi ḓo humbela vha ri farele nyana nga mingo ya nga nnḓa hafhanoni vhathu vhashu um khasho that's why ri khou ri studio kha tshi itiwe ngori vha zwi vhona khasho tshi ḓa ri vha ri na na problem ya dzi effect dza vhathu side fhedzi ndi khou amba uri vhathu donation ri khou i ṱoḓa uri ri satha zwi vhona hezwinoni nda nda jeles a ri ye muyani ee ntumbu nda nduna a ni ri ntumbu a ndi ḓo ri ndi ndi khou amba nga tshikandeledzi a huna na zwiṅwe ndi mathini o venḓa hafha ma mathini ni a zwi ḓivha ntumbu ntumbu ri vhudzeni tshikandeledzi ndi mini kha tshivenḓa

right kha zwo ri ḓo vha ri khou dzia hu si kale ri khou ṱanganedza mueni washu nga tou ralo kha vha ri tsha luimboni ri tshi vhuya andi hanefho hune ri ḓo vha ri tshi khou ṱanganedza mueni wa ḓuvha ḽa ṋamusi vhathu vhashu thi ri hu si kale ri a vala khasho hei hai ndi vhugivhela ha ndi uri zwa zwino hei show yashu vha ḓo tou i dimanda he he a ndi kwa luimboni nṋe Ndi- ndi kwa- ndi tshi vhuya luimboni ndi tshi vhuya luimboni ndi naye mueni ṋamusi ni na surprise yavho mueni u khou ḓo ḓa pa luimbo litshino ri vha khombo ḓa miledza ri khou ṱuwa

ri naye mueni zwa zwino hanefha tiring nḓuni ya khatsho fhedzi na vhathetshelesi ri ḓo ḓi ṱoḓa vhavhili na vhararu vha tshi amba vha ri vhambe naye mueni khoyu o bvula zwoṱhe a bvula pride ri ndi khou ḓa khashoni ntumbuwe mini kana mini a bva a reila bva kule kule nahone studio tsha vha hone fhedzi a vhathetshelesi vhashu

right ke zwo ro kandiwa ṋamusi thiroi vha ḓo tou zwi pfa hu na vhathu vhane u tou vha sedza luvhilana na luraru wa zwi pfa zwo ri ya u khou vhona vhathu vhane vha vha na tshirunzi vhathu vhane vha ri sumbedzisa zwo ri ntumbuwe ri tshi ḓo suvha ri ḓo suvha na ini zwa zwino kha vha ḓo pfa zwo ri oyu noni ndi nnyi ane vhona mweni kho vha ṱanganedza nda ndi khou livha u ṱanganedzea ehe ya afhanoni rine ro kandiwa nga na vhe na nṋe thiḓi zwo ndo kandiwa nga nya fhethu eh nṋe ndi nṋe dj telcom keso dj telcom khoi na musi wone nda nda dj telcom ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa um ndi khou zwi funa nga maanḓa no ḓa hafhanoni ni vhaṅwe vha vhathu vha dzi dj ni vhaṅwe vha vhathu vhane kha kupfhi kha equipment ya muzika ni vhaṅwe vha vhathu vhane ni a kona u ḓiwana ni vhathu ḓo no mbudza um dj telcom zwiṅwe zwithu zwine ni to amba zwiṱukuṱuku nga musi ni tshi thoma u tovha dj ndi mini tshiṅwe tshithu tshone tsho ni itaho kana ri tshithu tsho ni influenceaho kana tsho ni ṱuṱuwedza uri khoyu dj telcom khoyu o no vha dj ṋamusi eh, zwithu zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri um zwo konḓa badi uri ndi vhe dj mhm. tshithu tsho thomisa uri ndi vhe dj ndi musi ndi tshi ḓo ṱangana na vhaṅwe vhasiwana vhavhili vha tshi khou ita zwo jaiva mm. vha nkhumbela uri ndi khwine ndi tshi vha ndi khou vha lidzela radio vha tshi khou jaiva Mhm. tshifhinga tshe ra khou shumisa dvd na tshipikara na, na radio ya nḓuni Huh. eh ro ri tshi khou ḓivha dzhavisa hanefho awa- hanefho vhasuwa na vhavhili then vha swika he vha ri no ndi khwine ni tshi namba na vhathu vha dj Mm. nda ri zwa vhu dj nṋe a thi khou tou zwi funa mara havha vha vhasuwana vha nkombetshedza uri kha ndi ite hezwi zwa vhu dj Yeah. then eh ri tshi khou ḓi ya phanḓa vha swika he vha mpha dzina ḽa uri dj ḽa uri telecom Okay. nṋe nda vha tou ṱumedzela nga murahu hange uri dj okay na pfi D- na ri ni pfi dj nda telcom kona u vha ee nda kona u vha dj telcom Mm. nda zwino eh, di- khoyu dj telcom ri- vhavenḓa vhashu ni a vha- ni a muḓivha vhaṅwe vho ḓivha kha maḓikitani yone dj telcom a zwo ngo leluwa u ḓiwana ni dj huṅwe ni nga soko fe nyimbo edzi mini fhedzi tshithu tshoni tsho no khou- tsho ni ita uri ngoho ni ḓiwane ni dj telcom o no khou ḓivhea tshine ndo ḓo- no- tsho-

mm. ndi ite zwa vhudj u swikela hafho hune nda vha hone then u bva hafho ndo swika ita tikedziwa nga vhatevheli vhe vha vha tshi khou nthamba fhethu ho fhambananaho vha tshi khou nṱuṱuwedza uri no buḓa ḽe na fara ni songo litshedza mhm. ṱuwani ngalo ni ḓo vhona uri khamusi tshiṅwe tshifhinga ḓo swika na ḓo vha kule nga maanḓa telcom ndi u nyanga u vhusengo mbudziso um ndi a zwi vhona kana ndo no zwi vhona zwiṅwe zwa tshomedzo dzine na vha nadzo Telkom zwithu zwoṱhe ni khou tou zwi ita inwi nga noṱhe kana hu na vhaṅwe vhane vha ḓi ni thusa vha vhona zwithu zwine na vha nazwo vha ni tikedza kana inwi muṋe ni tou ḓi itela zwithu zwoṱhe telkom zwithu zwoṱhe zwine nda vha na zwa zwino zwa muzika ndo tou ḓi itela nṋe muṋe mhm. a thi thu wana na sponsora na tshithihi kana muṅwe muthu ane a khou tou tikedza uri telkom farani tshipikara khetshi mm. zwiṅwe na zwiṅwe zwoṱhe zwine nda vha nazwo ndo tou zwi renga mm. nga kha nṋe muṋe ndi khou livhuwa maanḓa vhathetshelesi vhashu ri naye dj telcom ndi a livhuwa nga maanḓa uri dj telcom o ḓa khoyu khashoni a ḓa studio u khou vhona na dzi setup dzoṱhe dza hafha u khou vhona na zwipikara tshiṅwe na tshiṅwe u khou tshi vhona hafhanoni sa vhewu vhaṅwe ni khou zwi vhona eh, hanefho fhedzi telcom khoyu telcom ni nga vhudza mini vhathu vho no khou vhona ntumbu mapfura online radio kheyi radio i khou ya khashoni inwi ni khou tou ḓivhonela ri nga tou ri ni tou vha khali yo bikaho ni nga ri mini kha vha vhaṅwe vhathu nṋe zwine nda nga amba kha vha vhathu ndi nga ri um zwine nda khou zwi vhona hafhanoni hu kho ḓi shotha zwithu zwinzhi nga maanḓa lune riṋe sa vhatevheli vha ntumbu kha ri mu thuse kha zwine ra nga kona ngazwo ri nga kha ḓi donate khamusi sa sofa ḽa khou ḽi amba ndi khou tou ḽi vhona vhai vhona mhm. ḽi khou ṱoḓea sofa mm. na ngoho na ndi tshi dza eh, u mona hoṱhe afho ndi khou zwa uri hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou ṱahela zwine vhathu arali vha nga thusa he radio i nga aluwa nga maanḓa dj telcom nṋe mushumo waṋu ndi khou funa nga maanḓa ndo u vhona ndo u tama ro no ḓivha fhethu hunzhi ri tshi khou ḓi ṱangana na eh, eh, eh, na zwiṅwe zwithu no ngo takadza nga maanḓa um dj telecom a si muthu ane a vha selfish vhathu vhashu ndi a humbula no thoma uri ni gudise u lidza ra ri gai um ra ri ḽa lora ya nda ri a ah, telecom ndi a kona u lidza a ri ndi mundo zwi konana ee hai ḽa zwithu ndi khou zwi livhwa nga maanḓa ha selfish ndi mu muthu ane um u a kona u fha muthu opportunity a ri ndo mbo ḓi wana u guda u ita hezwinoni so dj telcom hu na vhathu vhane vha khou nyagwa amba na ini vhathetshelesi vhashu call you dj telcom o swika hafha vhone ndi ḓo to dzhia vhathetshelesi vhararu fhedzi vha ambe naye dj telcom nga u to ralo u ḓo vha a tshi khou vha fhindula nga u to ralo vhone vha tshi khou founa vha mufha ṱhuṱhuwedzo kana vha mu livhuwa zwine a thi zwino hupfi mueni a na musi a tshi ḓa a songo fara zwa maramani u nazwo dj telcom khoi u hone vhaṅwe vha vha tshi to mupfa na nṋe na tshi soko pfha tshi pfuna dj telcom eh, ndi sa humbula uri dj telcom ndi nga vhuya nda ṱangana naye um vhutshiloni yanga hoṱhe nga u to ralo fhedzi mara ndi naye dj telcom khoyu zwino vhathetshelesi vhashu um vha zwi vhona na eh, zwavhuḓi nga maanḓa uri zwithu zwavhuḓi zwi to ḓi amba zwithu zwavhuḓi zwi to vha mini ndi khou mu livhuwa nga maanḓa ndi vhaṅwe vha vhathu vhane eh vha vha khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa kha nḓowetshumo ya zwa muzika hafhano venḓa vha thetshelesa vha foune ndi khou tou dzhia vha thetshelesa vhaṱanu fhedzi khoyu dj telcom u hone kha ntombo mapfura online radio vha ḓo vha tshi khou amba na muṅwe muthetshelesi khoyu telcom enda nda ndo na ndi hone urini a ri hone ro vhuya afha bogomo ndi tshilisano wa nthangeni nda nda nda Nṋe ndi nga kona uri kha DJ Telkom ṅwana wa mukalaha kha fare ngo ralo uri riṋe sa vhathu vhatswu vhathu vha hayani ri bvelele a zwi kho ṱoḓa muṅwe muthu ane a kho to bva kule ni zwi kho ṱoḓa riṋe vhaṋe ri tshi farana ra alusa ṅwana wa mukalaha nga zwezwo zwiṱukuṱuku zwine ra nga posela zwone kana zwine ra nga donater zwone zwi nga ita uri na na ntumbu hafho a ḓi wanela muthu ane a khou bvelela nga maanḓa kana ane a kho ḓivhea kule na tsini.

Eh vhone vha muthu muhulwane ndi ane a vhona uri kha muzika ri a vha takalela ende vha senda vhukuma musi ya nga tshithihi fhedzi ndi ya uri muzika wa telkom nga tshi tshifhinga ro rali kha lockdown ri nga u wana gai hone arali ni tshi nga u na zwithu zwezwo no nga vhi facebook live a hu na session na ine ra nga to ḓi ṱanzwa vho nga muzika wavho vho hafhanoni ri khou ri thetshelesa online Ah, zwa zwino ri kha lockdown nṋe ndo to paka zwithu zwanga ndo zwi vhea then kha online nda sathu to vhuya nda zwi thomavho zwo uri ndi yo digital online mara mm. sa hezwi vha tshi khou amba ngo ralo i ndi ḓo ita uri ndi kone u ita online ine vhathu vha ḓo kona u ngwana ndi khou dijea khayo nṋe na nda khou to humbela tshithu tshithihi fhedzi a ri sokou ri sa vhege i ḓaho vha nga to ḓi wana khamusi vho dzhena vho eh, online vha to ri kanzwavho khamusi khamusi i awara kana fhethu minetse ngauri ndi a zwi ḓivha uri vhukoni ha ene ndi vhunzhi na mutukana ano nga mutumbu wa ḓi rambiwa vho ri mini a ḓevho a ita vhuvo anc na na na na u tou vula vho sivhone vha tshi khou ya online hezwo zwithu zwine ri nga zwi takalela badi sa vhatikedzi vha vhone ah, ndi khou livhuwa nga maanḓa ah, ivhile zwa zwino ndo ndo swika hafhanoni um nṋe na he khasho ro no vha tshithu tshithihi mhm. ehe eh.

hemuna ndiko ḓo tou mamaredza na dzikukutisi marango ni a ḓo ri tsho no ngo takadza ndi tsha ri mini ndi zwo ri ḓuvha na ḓuvha ndi khou nyaga uri khasho i dzule i ya maṱhakheni kha vhafuni vha tikedzi vha ntumbu mafura online radio a ri ṱanganedze vhukoni

hezwo zwithu zwi tonga eh, ndi ri eh, kha- arali ndi vha vhudze zwiṅwe zwithu ne hangei kha facebook ndi pfhi pastor masala dj telcom Eh? Vha- awa tshe- o- muthu atelesi vha khou ri pfa ndi khou vha pfa voice in. Ha- hangei kha facebook ndi pfhi pastor masala dj telcom hezwi vha tshi khou vhona navho vhathu vha vha vhudzisa uri vha- nṋe vha nḓivhana vha ḓo pfa zwori ha- vha ḓo vha ḓo pfa vha tshi vha vhudza uri "Ho- hoyo ndi a muḓivha Vho-

ni nga vhudza mini kana ni nga vhea mini ṱhuṱhuwedzo yo tou sumbedzisa sa uri ini mutikedzi ni muṅwe wa vhathu vhane vha funa uh, ntumbu mapfura online radio ndi zwifhio zwine na nga amba zwone dj telcom zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri heyi radio kha i aluwe mhm. i aluwe i fhire hafho hune ya vha hone hezwi zwine ya khou zwi ita heyi khasho i khou ri ita vhathu that's right i khou ri vhea kha mapa ri khou livha nga maanḓa telcom telcom eh ndi ndi a zwi ḓivha ri ḓo dovha ḓi dovha ra ri khou amba hafho a- eh, musi khasho i tshi fhela sa zwino vha zwi vhona ri khou ya u vala khasho ṋamusi ndi mugivhela kha ri tendele vhathu vha vha khou ḓiphiṋa fhedzi ndi khou vha sia ndi khou vha suvhisa hu si na na mini DJ Te- dj telcom khou livho nga maanḓa and then sanitizer but that's right Ana ndi khou livhuwa nga maanḓa. khezwo vhathetshelesi vhashu ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa na madekwana a vhuḓisa nga maanḓa

ndi kha ḓivha na vhongo to ralo vhathetshelesi vhashu ndi tshi khou ri mugivhela wavhuḓi nga maanḓa ri khou liwa nga maanḓa vhoṱhe vho ri rumela mulaedza vha to sumbedzisa zwavhuḓi nga maanḓa vha ri mitumbuwe ro vha ri na inwi ngo to ralo ri khou ri haiwa hai vhathu vhashu nṋe ndi khou ri ndi khou livhuwa nga maanḓa thikedzo yavho thi ri kha ri dovhe ri ṱangane nga musumbuluwo um eh, sondaha a hu na khasho nga u tou ralo thi ri thi nyanga vha sia na zwinzhi fhedzi majokwe ra vha ri naho ṋamusi nga mugivhela vhaṅwe vha khou suvha ku amba afrikansi vhaṅwe vha khou ita mini vha sokou ri muthu ane u tou ḓiwana uri ndo rwiwa nga tshikandeledzi vha tshi amba nga tshatshakhuluma vhe ri pfi golbasakaduka vha ri vhashu ndi nga ri mini kha vhone

A vha Fareheli Herbal Life Nutrition vha khou ri vha ḓo vha itela zwithu zwoṱhe zwine vhone vha zwi funa nga mutakalo wavho. Herbal Nutrition vha khou ri ri ḓo vha itela uri vha wane uri muvhili wavho u sumbee nahone vha sa tsha diniwa nga mapfura. Ee, vha tshi vha ṱoḓa kha vha vha founele kha 072 770 000. Ee, ndi 072 77 000. ee herbal nutrition vha khou ri vha ḓo vha itela zwoṱhe zwine vhone vha zwi ṱoḓa zwone kana mufuno wavha u khou deliwa nga muvhili kha vha vha kwame na zwino na hanefho kha phedzhi vha khou ri vha ḓo vha itela zwoṱhe izwo zwo vha zwiṱuku mb baking a vhane vha khou ri dzikhekhe vha ḓo dzi wana mafin vha ḓo dzi wana na scots vha ḓo zwi wana fat cook vha ḓo zwi wana tsiri vha khou ri zwoṱhe zwi ri ḓo vha itela kha vha ri foinele ka 071 33 47175 ee ndi khou ri ndi zwavhuḓi nga maanḓa na vhoṱhe vho no khou ri ntumbuwe ri a ni funa ngeno ndi khou livha nga maanḓa na vhathu vho lambedzaho ṋamusi um dzi data kana dzi data ndi vha affordability ndi vhone vho ri lambedzaho nga dzi data na vhone vha nga zwi kona u lambedza ngazwo vhoṱhe vho no khou nyanga u tevhela data dza khwinesa kana dza maṱhakeni kha vha foinele havha vhathu kana kana kha vha kwame vha a affordability nga u to ralo uri vha wane data dza khwine nahone hu sina makhaukhau kana makombikombi nga nduna vha songo angwa ri ḓo ṱangana matshelo kha nṋe ntumbu mapfura ndi suba na vhone thiri na mubveledzi a u one rotondwa mulaudzi mangenge ntsundeni mafhungo nzumbululo na vhaṅwe vhanzhi thiri vho ita uri mitshini ko to ralo ri na zwino ri tshi bvafha